Mähriban ejem we kakam. Ähli duýgularymy, pikirlerimi beýan edip bilýän bolsam, şu aşakdakylary beýan etmek islärdim. Ululygymça üýtgeşmelere gabat gelýän. Siziň çagaňyz bolsamam, sizden üýtgeşik häsiýetlere eýe bolýan. Maňa düşüniň. Tejribeler bilen öwrenýän. Maňa düşünmek kynrak bolup biler. Maňa oýunda, dostlarymda, işlerimde, erkinlik beriň. Meni her ýerde her wagt gorap horlanmaň. Hereketlerimiň, işlerimiň netijesini özüm görjek. Bolmasa ulalýandygymy nädip göreýin? Ulular ýaly bolmak isleýän bolsam, käwagt çaga hereketlerini hem edýän. Ýaşyma görä hereket etjek bolşumy görmediksirän bolup, meni läligem etmäň. Islänimi alyp bilmejegimi bilýän. Emma siz berseňizem alman durup bilemok. Maňa köp söz bermäň. Sözüňizde durup bilmeseňiz, size bolan ynanjym azalar. Maňa gönümel bolmakdan çekinmäň. Ýoldan çykyp ugradymmy, derrew edýän işlerimi çäklendiriň. Goýan düzgünleriňizi eden gadaganlyklaryňyzy halamasamam, sebäbi beýletseňiz kem taraplaryňyzdan peýdalanýaryn. Aýdanlaryňyzdan beter hereketleriňizi özüme endik edýän, meni terbiýeleýän wagtyňyz goýberen ýalňyşlyklaryňyz meniň ýadymdan çykdy, emma bir-biriňize goýan hormatyňyz azalan wagtynda meni ýaralaýarsyňyz. Bir zat aýdýan wagtyňyz gaty-gaty gygyrmaň. Sebäbi ýumşak, göni sözler gowy yz galdyrýar. Men seniň ýalykam diýip başlaýan gürrüňleri kellämde saklasym gelenok. Sähelçe ýalňyşlarym üçinem kelläme kakmaň. Sähel ýalňyşym üçin erbet çaga diýmäň. Ilki meni doly diňläň, soňra bolsa eden işlerime görä jeza beriň. Meni diňläň. Sorag soran wagtym bir zady çäksiz bilesim gelýänligidir. Jogabyňyz az bolsun, uz bolsun. Menden başarjagymdan artyk zada hantama bolmaň. Maňa goldaw beriň. Öwüň. Meni beýlekiler bilen hijem deňeşdirmäň. Bu meni umytsyzlyga düşürer. Maňa uly adam ýaly daraşmaň, derrew tertip-düzgünli bolmagymy islemäň, wagt beriň. Men her wagt dogry sözlemän bilerin. Meni gyssap aljyradan wagtyňyz men ýalan sözlemeli bolaryn. Köp allatsamam, sowukganly boluň. Gaharlanan wagtyňyz boýnum alyp, ýüzüm aşak sallasam, siz beterleşäýmäň. Hasam başgalaryň ýanynda ýamanlaýmaň. Eger gereksiz ýere gaharlanaýsaňyz, boýnuňyza alyň, menden ötünç soraň. Bu size bolan söýgimi azaltmaz, tersine köpelder. Men siziň bolşuňyzy bilýän, siz özüňizi ýokary derejeli görkezmäge çalyşmaň, muňa gynanaryn. Aslynda menden garaşýanlaryňyzyň kyn däldigini bilýän, eger ýokardaky aýdanlarym köp bolsa, azaldaýaryn. Emma meni bolşum ýaly kabul ediň, Menden görellili bolmagymy islemäň. Menem sizden ýalňyşsyz ene-ata bolmagyňyzy islemerin. Bir-birimize düşünip ýaşamagymyz ýeterlikli. Siziň çagaňyz bolmak maňa bagly däldi. Emma saýlamak maňa bagly bolsa, ýene sizi saýlardym. Çuňňur hormatlamak bilen, çagaňyz.